and as usual we don come back with breaking news we don come back with updates we don come back with fresh reports wey we go like share give the general public and the koko now be say one popular lagos-based cleric and spiritual leader of the inri evangelical spiritual church and this country person dey go by the name primate elijah ayodele him now don come outside come drop an interesting declaration He na don come outside dey yarn dey give the general public say Mr. Peter Obi of the Labour Party alone no get the full requirements. He no get all it takes to stop our President Bola Ahmed Tinubu's re-election for inside the year 2027. For inside one statement now wey dey issued by the spiritual leader in media aid wey be Osho Oluwatosin, he na dey let us dey know say say e go take more than Mr. Peter Obi, e go take more than the Labour Party their candidate or di current opposition coalition wey men dey arrange to unseat our presido bola ahmed tinubu man wey be say according to him don do relatively better than his predecessor di former presido of we nation muhammadu buhari according to how men take write am for inside di statement according to how di spiritual leader take yarn am give di general public he say mr peter obi alone cannot weaken our presido bola ahmed tinubu's ambition he cannot win di presidency by himself and di opposition doesn't yet have di pipo wey dem need to truly challenge our presido now while di spiritual leader dey yarn all dis level so as e dey let men dey know on dis important update e no reveal any names e no mention anybody wey go true true defeat our presido bola ahmed tinubu but him now dey claim say e get three individuals wey dey for inside we nation nigeria and dis three individuals get di po ten tial dem get di ability dem get wetin e take to alter di political equation to disrupt tins and tins if dem decide to run or join di opposition movement according to heintel yana for di statement e say if any of dis three key figures enter the race or align with the coalition. Make our President Bola Ahmed Tinubu just forget about 2027 because their involvement will shift everything. Their involvement

when it matters the most. He said the men will mount around our President Bola Ahmed Tinubu when the time don't reach. Some of those men go turn Judas and also our President Bola Ahmed Tinubu need to take three specific actions although he no mention the actions wey our presido need to take to secure a second term but he now dey let men dey know say 2027 is nothing like 2023 o 2027 is different very much different from 2023 2027 no go be a walk in the park at all at all everywhere go hot that period the presence or absence of these three mysterious figures na go make all the difference na go change things this man go people na the words of the prophet as he don yarn for inside him statement and normally he don talk the things of the spirit he don talk the things and things now in the way wey be say prophets dey dey normally talk am many fit understand many fit no understand meanwhile anyhow dis report be you for body or if e be say you get contributions no let anybody or anything stop or intimidate you feel free make you put out your comment inside our comment section but meanwhile me still get another report for table wey i still need share with the general public and the koko be say the national youth leader of the all progressive grand alliance wey be apga and this leader dey go by the name mr eze oyebuchi chukwu Him now don dey call on the former vice president wey be Atiku Abubakar say make him reconsider his rumoured bid for the 2027 presidential election. Him now dey urge Mr. Atiku Abubakar say instead of him now to come dey run for presidency again for inside the year 2027, e go better make him just channel that his energy, make him just channel that his vibe to go support a more younger and a more visionary candidate. And said according to Mr. Eze Onyebuchi, He say time now don reach for political elders for inside we nation Nigeria to begin to dey hand over the reins of leadership, begin to dey hand over the baton of leadership to the next generation. No be say you go contest, contest, even as you don old wey you suppose to go dey rest, you go still dey contest for presidency. He now dey appeal, he now dey beg Atiku Abubakar to make him channel his influence and political network into

during di 2019 elections mr eze onyebuchi now dey let di general public dey know say e no dey happy at all at all im now dey express disappointment say di former presido despite di widespread support from youths in di past years he has not championed meaningful youth inclusion in leadership di man no dey carry young pipo along but young pipo now dey back am up in almost everything wey im dey do Mr. Eze Onyebuchi come still dey let men dey know say he personally spend his own money and resources saying the campaign for the former presido because say him bin dey believe say at the long run mr atiku abubakar go champion youth development youth empowerment but after contesting against jonathan for inside the year 2015 then he come still contest against buhari for inside the year 2019 and he come still contest again against tinubu for inside the year 2023 im still wan go contest again for inside the year 2027 na atiku abubakar na be the only nigerian wey fit to lead so like this na emma good people the abga youth leader now dey yarn say time don reach for nigerian youth to begin to dey reject political movement wey dey exclude their voices and participation insisting that the future of the country dey depend on bold forward-thinking leadership from the younger generation This my good people na the report na the informate I wan share give the general public. Now anyhow the matter be you for body, no let anybody or anything stop or intimidate you. Feel free make you put down your comments inside our comment section. Once again na we be Anointed Lady TV. Na we dey like give una legit news on politics and many other koko wey dey sup for inside this our green white green country so wey be Nigeria. And if you be say you like this update and you go still like to dey receive more, then sharply make you subscribe to this channel and no forget to put on the notification bell so that as we dey bring more news dey come your side na go first receive the update and go even get am sharp sharp na me dey go get more news me dey go get more reports me dey go get more informate for you my good people try make you no go anywhere